Taýýarlandyňyzmy? Baş. Şu ilki öýdäkini gutlaýsak bolmazmy hany? E, dogry aýdýaň, aý, dogry aýdýaň. Hawa. Şu öýüňdäki.
Hawa. Şu öz aýlygyňdan çynyň edip ýalbarsaň, bäş manat berýär o şuny bar. Dogry aýtýaň baş. Hawa, hawa. Dogry aýdýaň. Dogry aýdýaň.
Dogry aýdýaň. Indi men nädýän diýsene. Men şu aýlyk kartymy başyň sen özüne berýän. Özüň näme alnasyň ýa-da alnaý diýip. Ondan özüme gerek wagt ýöne pul soraýýan.

Şu öýdäkiler ýok äde. Ay tüweleme, tüweleme, tüweleme. Patuşan. Gorkak gördüm seni gördüm ay. Dogry diyor. Bereket. Awa, awa. Awa. Men öýdäkä 8 mart baýramyna, bahaýyr baýramyna näme sowgat Edeýinizem öýdäkem döl howlukma, men pikirleneyini diýdi ol. Menem arkaýyn pikirleniber, bir ýyl wagt berýän indiki ýyl sowgat eder diýdim. Be, gowy bolýa diýkile muny ýöne. Aý tu. Hoş geldiň. Hana geldi. Ho garjyn.
Nätdiň? Utdadyňmy? Ýok eken, öýde ýok eken. Öýde ýok eken. Gezmäge gidipdir.
Oý. Oý.
O gelensoň utdaýmaly gelin-de.

Ey nätýäňiz aý hi wagt beräň abra. Bola wagt gidip dura beräý diýen wagtym gidip dura. Bola gutla gutla basyp jany telefon jany gudaryp barýaň aý. Gürlemä wagt bermeseň men näme edeýin ho. Agzyk tutýan ýok gürle ber şu wagt. Ey sen gürlemän dursana ho. Gürlän oga bu.
Şo gürlejek boldy da şu wagt.

Aý başlyk şeýdip gürrüň etjek bolsaň senden telefon zoramaýadym how. Nähili adam ekeniňaý. Aý waý.
Baýramyň gutly bolsun.
Haý.
Bolýar eken ha. Bah. Aý. Hawa. O başlyk.
Ne etýäň?
Hawy.
Gutladyňmy?
Kimi?
Gelini. Ha?
Näme üçin gutlaňok sen? Näme üçin gutlaýyn? Gutlamaly.
Gutlamaly.
Maňa dahylly ýeri ýokdur oň. O näme üçin dahylly ýeri? O näme dahylly ýeri ýok saňa? Men öýlenem ok ente, gelin almaly ilki. Uý, öýlenem ok diýemi? Dikge. Berkil, düşdüňmi? Şunu waran.

Bulara serede bize biş düş bile başagaý bularam küşt bile başagaýa.
Bolsada hemmesä bärde ekeni gyz bularyň a.
Gelinlere Geliň bärik üýşüň siz. Geliň bärik süýşüň siz size aýtjak sözüm bar geliň bärik üýşüňä serediňä bulara. Bul oturanlaň Baýram bilen işi ýok. Menä ýüregim açjak sizem bir zat diýişiň gyz.
Bolýamy?
Aýuuw kakasy. Oow. Gyz hany Baýram? Baýram Baýram Baýram.
Baýram Baýram. Ine Baýram pyýada gitdi. Ine. Pyýada. O nähili pyýada?

Web mat. Ana. Oho gelinler gelipdir ha. Oho gelin gyzlar gutly bolsun baýramyňyz. Ho gutly bolsun. Elmydama şuny ýaly owadan boluň ahyryla. Gutuldyň gerek. Gutuldyň ýöne häli gelmelem däl ekenim la ýökele. Ha geldiň dä ýyna.
Gutulanyň üçin bar heriňiz 5 kile çişiň getirýäňiz. Hawa siz getirýäňiz

Hawa goňşy. Ay goňşy.
Hawa hawa aýdyber.
Bahar baýramy maňa düşdi. Hä, näme boldy? Bahar baýramyň öňi syýasynda düýşümde däl. Hä. Huşumda men ekstrasens boldum. Sen bolduňmy? Hawa.
Hany bolanda maňa subut et-de. Ha, bolýa.
Ekstrasens diýmek, täsir etmek diýmek.

Emmeler seni gözeller jan ey oba gyzlary Ähli senden gözeller jan ey oba gyzlary Sen ýadyma düşdüň gudrat şowada Hicranlyk kysmatym tüýjäp başlaýa

Seň adyň kim? Aýşwari. Aýşwari bolsaň onda hindisçe aýdym aýt. Küşk. Näme sen maňa aýdym öwrendiňmi? Onda barata aýt. Küşk.
Ay muňa da täsir edip bilmedin öýtýän. Täsir onda ne? Yok sen men özüm aýdaýyn da. Aýtsan aýt. Olar tanaýan lay.
Men goňşym bar. Tikki. Hawa. Han şol öýünden akar diýen çak çykar ýaret şonda.

Eý, bulaň jynlary güýçli eken. Jynlary güýçli?
Hawa.
Düşnükli.
Häzir gelnejem gelsin, kimiň jynynyň güýçlüligini ondan görer. Näme?
Hawa. Aýalyma diýýäňmi? Hawa, bolman näme? Gürläbem bilmez, diýmem çykmaz. Be. Aha.
Çaý,
nahar, karyo. Hawa, hawa.
Beýdip eliň boşatylma. Hawa. Meň-ä seň eliň boşatylma. Juma. Görmäýin, tant et.
A,
Eý Çary aga, Haw, Jumany görmediňmi?
ha juma şeýläk gitdi.
Men şeýleden gelýän ýoga. Wiý, ol iki günlük tejene gitdi. Aý ne etdiň-aý?
Haw, Ine o- men iki günde bakar jon çalmalymaý aý. Neýli boldy? Saga bolýar aý, şundan bäri haklaşjagyny bilmän ýördüm. Bolýar saga.

Bak başlyk! Başlyk, nirä barýaň, başlyk? Gaç, ylgama ylgap barýaň-a! A gör-ä, men gaýtjak zadym bir diňle! Näme boldy?
Öküzimiz gaçdy, öküzimiz, öküzimiz gaçdy! Men saňa aýtdym-a, şol öküziň dört şahyndan, buý, dört aýagyndan, Hawa. iki şahyndan zynjyr bilen diwara baglap daň diýdim-ä! Daň Diwara diýdim!
baglap goýdum men şony! Walla diýýän-ä, pyrlanyp, pyrlanyp, pyrlanyp, baý gitdim şatanaklap.
Nirdediginem bilemok menen. Mydama şun ýaly sen, mydama şun ýaly, mydama, elmydama şun ýaly. Başlyk, sen meň üstüme gygyrma. Hä, men küşt diýip gaçyramok ony. Özi gaçdy. Hä. Mydama şun ýaly, elmydama şun ýaly. Ýa şu taýdan sen işden gidersiň. Hä, ýa-da näme? Ýa şu taýdan sen işden gidersiň. Hawa, onsoň, onsoň? Ýa-da men Ha, sen, gidersiň. sen gitseňem gider öýtme, hawa. Ba, nä men gider öýdýäňmi sen gitmeseň? Ha, dur-da öküziň gözle indi, öküziňi. Şu gidip häzir şo bir sagadyň içinde şol Ha. öküzi tapmasaň, Hawa, tapmasam.
tapmasaň, Ha, Aýt-da näme etseňi, çäkmezem, çäkmezem diýip. Aýt-da, näme? tapmasaň, Hawa, Özüm gözlemäge giderin-ä, näme edeýin? A, bar git-de, onda nämä dursuň? Bor, ozleje, derrew git-de tapyp, daňyp goýsana. Ha, nirden tapaýyn men ony, nirden gözläýin? Haýsy tarapa giden bolsa, şo tarapa git. Waý, aýtsa bo, sygyrlar dagady, şo sygyrlar bilen nem et, be, onça gör. Aý, bo, Duran bolýar, duran. Daýza salowmaleýkum.
Alek salam, gowmy? Hawa, ýetip gelýän 8-nji mart baýramy gutly bolsun. Goýy sag bol. Daýza siziň adyňyz näme daýza? Men Ozzeje.
Ozzeje.
Men radiodan geldim. Ha. Şu sygyr ferma barada ýaňky sagymçy zenanlaryňyz barada gepleşik taýynlamana geldim. Hawa. Ondan şu müdiriňiz ýerindemi, ýerinde dämi bir bilip berseňiz, ýerinde bolsa bir rugsat alyp beräýseňiz. Men şu şahat ýerde duraýyn, bolýarmy Ozzeje? Ye, ye, yerine. Ha onu Yer- men üçte orakda bolan zatlamam Sebastian siz bir girip çıkın bolya mı? Hawa bu aýdaýyn.
Hawa, hawa, aýda- aýdyň bolýa, aýdyň. Bolýa, bolýa.
Başlyk. Ana neme Tapdyň mı öküzi? Öküz ýadyňa düşýär aýdyň başly. Hana mihman gelipdir. A mihman gelse geldi çay ver, uğratka ver. Bolya, bolya.
Ýöne mihmanyň azajyk bir nemesi bar ekende. Näme diýýär?
Geldi, geldi, geldi. Ha?
Geldi. Geldi, geldi indi.
Hawa geliberdi, näme? Bä, geldi.
Dur wakaly, seni bir ediberişime seret sen. Neme? Başlyk! Näme, geldi-de, geldi. Diýjek, ha, diýjek, başlyk. Ýöne bir açyk oň kemi bar. Näme kemi bar? Gulagy agyrrak. Gulagy agyrrak? Hmm.
Ay,

Aha, ýerinde dämi özi? Ýerinde, ýerinde. Boldy, boldy. Size garaşyp dur. A, boldy da, onda girýän onda. Oglum näne? Aha.
Ýöne bir azjyk bir kemi ýerjagazy bar. Näme kemi bar?
Gulagy kirräk. Kir?
Haw, gatyrak gygyryp,

Ker diýabol üstesine dälem öýdýänmi? Waý waý. Eşitýäňmi?
Eşitýän! Hal!
Eşitýän! A bolýar eşitýän onda. Eşitýän bu diýäligem eşitýän. Bolýar-ow!
Bolýan bolsa bolýar-ow. Boldy dara bolýan bolsa.
Ýaz ýazýan bolsaň.
Ýazjak gelin dek bir düşünç öýdä. Düşünç! Iki ýyl mundan ozal gelemde hol bedeň şany bir öküz ýatyrdaý. Gara öküz. Öküz. Nä düşündirsem gamaýşyk o. Aý bu eşidýänem däldir. Öküz. Mü! Mü! Aýs. Bü! Et öküz wagt öküz. Öküz! Şo ýok. Ýok indi. Hany ol öküz? Ýok. Çyndanam şu sag däl. Ýok şol öküz. Ýok. Ohow, iki ýyllap bir ýatan ýerinde ýatmaz-a öküz. Hawa. Iki ýyllap!

Oturyber.
Ha? Oturyber.
Oturjak, oturjaga.
Men häzir geljek. Sen nire?
Häzir geljek. Ha, bolýar, gel, gel, gel. Geljek.
Gel diýen, gel. Häzir gelerin.
Aý, bu çyndan hem kere etjek men, aý, aý, aý. Häzir geljek. Bolýar, ow, nätdiň aý muny? Bar gow mamama gorkak tamany tutdurmaly ekýäň sen.
Waý waý. Ozzaja. Aý ozzaja geleweri. Waý waý. Ne boldy başda? Aý bu ker diýen ol. Ker dälmi? Ker dälmi? Başga bir zat diýä hawa. Aý bir gygyrýar, bir gygyrýar-ow. Waý waý. Düşünşer ýaly däl. Özä Ýazjak diýýä o zaman iki ýyl mundan öň bir bedäň ýanynda öküz ýatyrdy diýýä. Hawa. Şo öküzi getirip, şo daýy dank goýsaňyz laňoz eje. Wa gaçdy, gaçdy diýip Tap, aýtdy.
gaçdy diýäýerin aý haw. Hawa. Giresim gelenokda oz eje özüň giräý. Ýok, goýsana, men Gaýrat ýaňy edäý, bizar giräý.
boldum şoňa, Düşündirýänçäm.
Aa, Giräý. ýeke, Ýok, ýok, ýok. Özüň düşün, sen başlyk. Eý aa. waý waý eý ýaman kyn da oz eje. Hawa, gaýrat et başlyk, gaýrat et. Gaty kyn-ow.

Aý meniň dapbuk gerek. Gaty dapbuk eken owadow. Gömük ger, gömük. Gömük, gömük. Hawa. Kir, kiriň o gömügi bolýar, şol bu. Men bu taýda turtman lal özdeje. Ýa gaýdanyň.
Hawa.
Dapbugyňam dapbugy. Hawa, bu nirde turtman diýsene, ha, karanyň üstünde oturdýaň. Ha.

Aý men gitmesem boljakka şundan ulag soraýynlaý. Ulagyň barmy? Sen gitjekmi?
Gitjek sen ulaglymy? Kim? Sen.
Sen ulaglymy? Ýok men-ä kiçi ogly.
Oho ulaglymy? Kiçi ogly diýýän-ow näleýse düşüneňokmy kiçi ogly men. Ine şu taýt geldiň.
Hawa.

Sen wara gowzy näme et diýsene. Äý. Sen wara gulagyňa dakylýan zat alsana sen-ä. Gowzy.
Kim?
Sen. Sen ker-ä sen ker.
Äý, ony sen dakyn-ow. Sen dakyn. Sen dakyn. Sen ker. Sen dakyn-ow.
Sen dakyn. Sen ker-ow.
Sen keriň keri.
Sen dypa ker.
Sen dypuk ker. Sen ker ruhuň kerjesi. Sen gömük ker.
Sen wara dypaňam

Hawa o ýaňky dyp buk ýerdeňem eşitdim a. Aý bagyşlarsyňda. Aý bor.
Ýazaý.
Ýok ýazmaýyn.
Bärik ýazdym a. Nähili by? Bular by?
Ha, gowumy?
Gowy. Ha, bolýa.
Seňki? Ikisem gowudyr. Men ýöredim. Bor onda. Men kerdäl. Menem kerdäl.
Şu menem kerdäl diýem eşidendirin. Kertä meni. Eşdendirin ýeňňem, eşdendirin.
Ýaňky gömük kerdenmem eşitdiň dämi? Eşitdim.
Menem dap gowy eşdendirin. Sag bol. Sag bol. Sag bol.
Eşden.
Sag bol.
Hem kerdäl. Sag bol. Ey, ey, ey.

Alýo.
Alýo. Salaway. Waleýkim esselam, waleýkim esselam.
Salam ber bermer, salam bermer. Waleýkim esselam. Amanmyw? Amana däl.
Esenmi?
Ýok, esenem däl. Aý ho, aman esenmi diýen nätdiňaý muny? Amanam däl, esenem däl. Aý kim onda sen ho? Ýok, sen özüň demäň. Sen kim, sen kim?
Adyňy aýt, adyňy. Garly men.
Ha, gar, a, ýok, tanamadym, aý, tanamadym. Aý, bolýar. Şu jüjürlermi kän, aý? Kim?
Jüjürlermi?
Ýok, ýalňyş düşdüň, a, jüjür däl men, başga biri. Ýok-ow, sesiň jüjüre meňzäp dur, a, jüjür. Ýok, ýok, sen ýalňyş düşdüň diýýän, men bazarlap ýörün, meni aljyratma, ozalam aljyraýan. Iki kilo almaňda çeksene, birem dört sany depder ber, üç sany ruçka. Heý, goý telefony! Jüjür!
Goý! Goý diýýän men saňa, men goýup bilemok, ýaňy aldym telefony, goý diýýän! Goý!

Alýo.
Alýo.
Alýo. Alýo, jüjür gowumy ýagdaýlar? Waý!
Aý, dogan, sen näjür adam sen, aý? Jüjür diýip biziň bara nirämizde bir ýok. Obamyzda, köçede, obada, bütin etrapda ýog-ow jüjür at. Nämäň jüjür ol, aý? Goý-ow telefon indi, dogan!

Alýo, ýaňy tiz kömege jaň etdim, teke bazaryň ýanyna geliber, sizmi? Ýok, agam nemalaý? Meni sorap jaň eden baraý, bamaý? A sen kim? Men jüjürlaý.
Waý jüjür, janyň özüňe dönin, gözüň başyňa dönin, şu niräk barmalam bolsa men özüm elteýin, ýöne şu sorulýan ýerik, baraweraý, gaýrat et, beýtme dogan meni, a-a-a! Alýo!

Eý, gorkak, nähili adam-aý sen? Bir aýlaýan belgiňe seredeňokmy? Meň gaýnymam indi, agşam öýe barmaly. Öýden nahar iýip ýatmaly-ow, turmaly-ow. Nähili adam-aý sen? Bulam-a gaýnym indi. O kellesinimä üýtgetdiň oň. Ine, bil, gaharyň bäşinji derejesi. Häzir öýe baransyň, altynjy derejede döreýär. Ýa, hiç zat bolmaz, giň bol.

Sen bir duranja güllaý. Gülüňem pürçjegi sen. Ezizim, sen şeýle bir owadan, şeýle bir mylaýym, şeýle bir hojalykçy, sen şeýle bir kowun, seni görsem keýpim açylýar-da. Şu ýöne şähdim açylyp bar. Näme taryp etjegim bilemok-da. Goý beýdip durma-da, senem maňa bir zat diý-dä. Wiý, kakasy, Hä. men-ä onça öwgüli sözler tapybam bilmen. Äý, bolmasa ezizim, senem men ýaly ýalan sözläp goýber. A? Hä.
Ezizim. Haw, ezizim.
Men saňa iki sany. Habarym bar. Habarym?
Hawa. Näil habaryň?
Bire
gowy, birem erbet. Haýsyndan başlaýyn indi? Indi erbetden başlasan, ondan soň onuň bir begener ýaly, şondan soň da. Şeýdä indi.
Onda erbetden başlasam, şu seň öýde ýygnan hemme pullaryňy sogdum. Hemmesinimi?
Hemmesini.
Gowusy näil ondan gowusy? Äý şu
Aýdaýynmy? Aýt, aýt, aýt. Şu seň hiç zat bir köpük puluň bolmasa-da, men seni söýýän. Aý, şeý diýäýeňdä-le, pul alýaňda.
Mähribanym, bu gün biziň baýramçylygymyz-a? Ha. Näme keýpiň ýok seň, hä? Aý, agşam düýş görüpdirin-aý. Düýş görüpdirin?
Näme gördüň düýşüňde? Düýşümde meni öýerjek bolýalarlaý. Waý, düýş düýşdür-dä. Öýlenip goýbermeli ekeniň, düýşdür-dä, näme, hä? Öýlenäýjekdim ol, ýene-de seni alyp berjek bolýalar-aw.
Meň sekkizinji martyma possun alyp beräý-dä. Öňki postunda mı näme ettin? Vay ilik gaşta. Ýör onda.
Vay postun almaga mi? Yok ilik almana ýör.
Goňşy, Aw. bir baýramçylyk öňýanlar ýüzüň ýaman, halykda ýaman. Bir näme aladaň bar, näme boldy? Şu gün öýdäki bir hepdelik ejelerine gitjek bolýar. Bir hepdelik?
Hawa. Eý, onda gynalmady, begenme ho. Ýuwaş ho, begenýäniňi bilse gitmez.
Eme, patyşam. Haw.
Sen şu gaýyneneňi gowy görýäňmi? Hawa, gowy görýän.
Birden şu gaýyneneňe ýolbars topulsa nädersiň? Hiç zadam etmen, öz topulym özüm syparda, men näme? Baý baý ýolbarsy işler.
Salowmaleýkim. Waleýkim essalam.
Saglyk gurguldykmy? Gowumy ýagdaýlar? Gowy gowy. Tanadyňmy agam meni? Hawa tanadym. Kim? Daňatar sen. Kim?
Daňatar.
Ýok, tanamadyň agam. Daň atar dälä men? Daň atar how? Ýok, agam daň atar däl men. Ýok, bir gören adamy men bara on ýyllapdan ýadyda saklaýan. Daň atar how sen? Onda ýatkeşligiň ýok eken agam. Meň adym daň atar däl. Daň atar how sen? Nä kelläni agyryp Aý, ýatyr? kaýdyň-aý daň atar, daň atar diýip. Meň öz adymy özümden gowy bilýäňmi-aý? Göwnüňe degmejek bolmyň daň atar, daň atar. Daň atar däl men. Bolýa how daň atar däl bolsaň daň atar däl bol. Agzyň nirdedigini görüp ýetişen bowa how. Daň atar däl. Onda sen kim? Meň adym Gün dogdy. Gün dogdy? Gün dogdy.
Aý bunça goh etmek nämä gerek how. Daň atar, gün dogdy. Ab, ik, Daň atýar-a. Hawa. Gün dogýar, arasy bir ýarym sagat-a hawa. Ýarym sagat üçin munça goh nämä gerek hawa? Onda-da gün dogdy, ejem janyň dakan ady gün dogdy. Äý, sen bar-a gün dogdy sen, gün batar sen, gün dogar sen, demirgazyk sen. Gün dogdy. Gün dogdy hawa sen. Gün dogdy. Gün dogdy.
Sag bol-a.
Daň atar. Daň atar. Hawa, Garry kaka, Ho-ho. saglykmy? Aý, hawa. Hawa, näme bir zat sorajak diýdiň ony? Ýok, e, soňky döwür bar-a, bir hili gözüm bar-a, bu deme, uzakdan alanok-laý. Nätdiň-ä?
Hawa.
Bäh, e, käşir zat iýip görýäňmi? Iýýän. Bäh, onda söýüşdirip seredip görýäňmi? Söýüşdirip seredip görýän.
Hany sen seretdi şu penjiräni görýäňmi, o penjiräni? Hawa, görýän.
Şoň aňyrsyna bagy görýäňmi? Görýän.
Şu bagyň aňyrsyndaky ol çaýlary görýäňmi? Görýän. Şol çaýyň aňyrsyndaky baýyrlygy görýäňmi? Görýän.
Şol baýyrlygyň aňyrsyndaky dagy görýäňmi? Görýän.
A boldy-da, onda şondan aňyrsyny bizem göremzok-ow.
Bra, hawa, eý, men eşitdim-laý, sen aýdymçy bolupsyň diýýärler. Hawa, saglygyňa göwnüň ýetmese diňlär ýalylar menkä. Şeýlemi?
Hawa. Onda dowara o demeli ine her hili bagşy bar. Her hili bagşy bar. Bir ýyl öňünden toý alýan bar, alty aý öňünden, üç aý. Ine sen toýa tutjak bolsaň näçe wagt öňünden görmeli?
Aýşe toý başlaman on näçe synpda alanyny aýdyp geçseň baryp ýetişýänmi? Wa onda boljak ýör onda toýa. Ýör.
Sekizinji martyň gutly bolsun. Goý sag bol kaka.
Ýör şoň şanyna bara bir ýaşlygy ýatlap hozmaňyz bilen bir süýjüläp çaý içeli-le. Wiý kakasy Hä? süýjini kän iýseň semreýämişiňem-ä diýýäler şo çynmyka? Ýa keýwany ol indi ikimize degişli däl-ä. Arkaýyn iber, ýör! Ezizim! Heh!
Men saňa sekizinji martyňa. Hawa? Uly zatdan bir zad-a bereýinmi, sowgat bereýinmi ýa uşajyk zatdan köp sowgat bereýinmi? Eý, köp bolsa gowy daş, uşajyk zatdan köp zad alyp beräý. Bolýa, onda bir kile kişmiş berseň bolýamy? Bolanokmy? Onda seret! Bärik bak, ezizim!

Şirim. Gaplaňym. Meň baýramçylygyma näme sowgat alyp berjek? Seň baýramçylygyňamy?
Hawa. Seň baýramçylygyňa.
Şol ulag görýäňmi? Hawa görýän.
Akçylyk.
Aý gowdugyny.
Men halaýan reňki. Hawa 2020-ni. Hawa.
Waý maňamy. Eltilem muňa içi ýanar. Ana, şu ak reňkde, şoň reňkinde şypba alyp berseň bolarmy?

Bakaý ýürejigim bilen. Dogryňy aýt gowy bolýarmy? Waý dogrymy aýtýana çypyjan näme sowgat alyp berjek bolýaňmy? Ýok ele on mant geçirsene.
Aý bagyşlaň welin mara siziň gyzyňyz Hawa. sapakda ýaman köp gürleýär.
Baý, siz oň ejesiniň gürleýşini görüň. Gutly bolsun!